ke story sa e leng gore motho wa gona o ba efa a confession ke a true story o ba efa a confession ka ntho e leng gore e mo diragaledi so eme ya motho ke gašela tlhalosa story se sa gage gore a lemoše batho gore ka montle there's good there's evil go na le dilo tše dibotse go na le dilo tše dimpe ene a bolela a re gantši dilo tše tše dimpe tše di tla go rena nako tše e leng gore nka no re nako tše e le gore lefase le re bethile ge motho a se tša re ke bethile ke lefase ke ge e le gore dilo tša tša bophelo ga di sepele gabotse ditšhelete ga di sepele gabotse motho o na le mathata a mantši ka re bophelo ba gage so gantši o ka kgotsa e le gore o ba le mathata kudu a ditšhelete jwalo le jwalo o feleletša o e ba o e ba desperate for everything goba for anything e le gore e ka tla ka ra bophelo ba gago ya o tlišitša tšhelete so motho ga bolela o re nako ene o le desperate ke nako e le gore evil e kgona go tla mo go wena negative energies di kgona go tla mo go wena dilo tše dimpe di kgona go tla mo go wena ge di tla go wena o ka o di lebelela o ka se bone e le nto e mpe o tlo bona e le nto e botse ya go kgatlhiša ya go bogega ene yona ntho e tlang mo go wena ke ntho e le gore e tla go wena ka kore e go foraforetša gore e ka go thuša gore o tšwe ka ra mathata gago o sa tlhola o sa safarega o sa tlhola o sa sokola le wena o phele bophelo bo bo botse go tshwana batho ba bangwe ya ba gore yona this thing ke ntho e le gore e nyaka something from wena and once fela o ka dumela thušo ya sona selo se then ke mathata ka raphelo ba gago o tsebo gore wena o ra gore o rekišitše soul ya gago mo e leng gore ge o rekiša soul ya gago bophelo ba gago ga e sa le ba gago ga bo sa bilonga mo go wena o bilonga to sona selo sela o se rekišeditseng soul ya gago okay a re tseneng ditabeng re tla mmitša re ke mr x mr x o ba dula go ye nngwe ya dinaga tša kwa america go e nngwe ya di-states tša america o re o ba dula lefelo le ba le bitša gore ke texas so o re moabego a dula gona ke torotswananyana e nnyane mo e le gore go diragala dilo tše dintši so ga a bolela o re yena e be e le motho e le gore o ba enwa jala kudu ke gore a bonwa go fetiša tekanyo ebile a bonwa every day go sena tšatši la mahala ga seano o ka o ka re bile wa lwala so gwa fitlha nako e le gore o ipotsa gore a tsa re keng jala bo bo tlo mpolaya e re ke kgaogane le bona then o thoma go attenda di-aa classes alcoholic anonymous classes gore kore a leka go gore kore ntho ele addiction ya gage ya jwala e tloge mo go yena e tšwe mo mmeleng wa gage mmele wa go šele o hlwekile so o re one day ga ba ntša le busy a attenda tsona those classes ga boa go attenda and then ga feta mo like mo dishopong so a ya ma dulang gona o re e be setse le lesufinyana le tshwere le thapama lesufinyana setse le tshwere Ga re o bona motho wa monna o e le gore o ya go kopana le yena o mo lebeletše so ga ntse a sepela ba tsamela gaufi le motho ola le a sa le kgolenyana mare wa bona re motho hai tlhogo ya gage o ka re ga se motho ko re bonagana bjale ka a lizard mo tlhogong ya gage

kudu ka gore ebile ka tsona di-celebration tšeo ba rata go apara dilo tša go tšhoša a ka apara costume ya spoke a ka apara costume ya, ya edimoni jalo le jalo so a ke dira di-halloween ene ke bona kare basotho ba bantšhi matši ao kare re rata ko re rata go ikiša makgowa ka mokgwa ba phelang ka gona ge re bona ba dira celebration tše di itseng le rena re thoma go dira lo tša mohutone owe ene santefa ga re tse gore nawa batho ba le bona ba dira lo tša mohutola Ba bang ee ba di dira because ga ba understand mara batho ba e le gore ke bona ba creatileng those um festivals ke batho ba e leng gore ba tseba gore bona ba dirang ke batho ba ba šomela mmušo wa lefifi and then ge ba etla go batho ba bangwe ba kore ba ba rekiša yone ntho ba e dirang go bang ka nore kore ba ba recruiter batho ga ba nepe ba ba tlhalosetša gore botse this thing e re e ketekang Ee, re keteka mmušo wa, wa lefifi. Go sa tsebe o tlo no ba joina and then go ra gore wena o diranye it's like you are selling your soul to the devil okay so re tšwela pele ka story sa re ka story sa rena mr x a kopana le this guy a bona motho tlhogo ya gage e bonala e le elizard yena o nana gore motho o apere e mask ga ba tsamela ba bona gore norman motho ke gape ke motho ka nnete mara o na le tlhogo ya elizard e be e lizard ya go tshoša ke elizard person nampile o re wa mo lebelela ebile kore mr x o thoma o tshoganyana um ebile o kare o nyaka go boela moragonyana mara o bona motho la kore o a ema mo kgoneng o lebelela motho ona motho la bona re mr x o mo lebeletše kudu motho la o re ke ge a jika a sa e kopana le yena a sa e kopana le mr x a jika ka leboto kore a ya ka ka khonaneng ye nngwe so mr x o re a thoma a be ba dona go o thomile go tšhoga le merira tlhogong e thomile go tšhaba so a ipotsa ra motho la ke nyoko mmona gape šimola wa kitima o checka kwa khoneng yela wa lebelela ga a sa bona motho la motho la o disappearile so o re yena wa sepela ebile o re a nama sa ya gae a ya go mogwera gage sorry mogwera gagwe ba dula mo e le gore yena mr x a se kgole le mo mr x a dulang gona ga fitlha kwa o botsa mogwera gagwe gore wa tsa re keng gape ke tšhogile ke le so ke bone one two three ene ke tšhogile so re mogwera sa mo tšee serious mogwera ga o ile no motshega a rai wena o tagile wena a re no ke botse gore ke tlogetše jala ga ke sa nwa ebile ke tswa ke le tlelaseng tša di eh, alcoholic anonymous mogwera ga a se mo tshepe so mr x o rente yone thoma go muje thoma mmolaiša pelo then ga e tswa kua ga mogwera gage wa diseta mo tsele a santša ye gae o re wa tsa re keng e re ke boelele kua shopong ele gana mola gaufi le shopo ke check gore na ntho ena ke e bonego nka se e bone gape na Wa ya wa checka wa checka a bone selo ebile re tsena ka mo shopong ya gone o re ke supermarket nyane ba ba sa butše wa tsena wa butšha re banna ga se le bone ntho e solsolsolso na wa tlhalosa nto le ena e boneng ka mona shopong mara mm, rena ga ona ntho e re e boneng okay wa tswa wa sepela and then ga sepele le bona o ka re bane motsa ka re yone wa ga for something so o re bošobo o letša sa robale ko re ntho le e beng gore a thoma re ponya matlho o ka re o bona ntho e la gape o letša tšhulo the whole night so o re eh, go feta eh, after mowe ka metlha ga sepela pateng o thoma bona di-lizards people jale a kere gore o re o bona motho ke motho o tshwana le na le wena o apere sutu ba o apere roko ya gagwe o botsana maretlhogo o bona e le e lizard so namka then o thoma ba le this thing o thoma o di bona gantši le gantši so mafeletšo a ipotsa gore a tsare keng e re ke tšo mo toropong e ke dulang mo go yona ke ye ko dula lefelo le lengwe ke ne tša tša seleng sa gage a thotha a ya a nyaka a yo dula to another state baka la gore o ba a thoma go bona dilo tšela jale kore o bone e tee namka then e dirang e bulela tše dingwe o thoma phela di bona ka metlha so o re one day ga se no mo bela gana mowe and then a dula dulanyana mola uh, after dibekenyana mola o tlwaetše jwale so o re one day a nama diseta rai um e re kono e tenyana a kere kore yanong addiction la gage e thoma go boa gape so o re a ya um tlapong ye nngwe e be e setse le bošegonyana and then after kwa tlelapong o dutše mo la setulong sa gago dutša etse o gare o ke nwela sa ke nwelang sona ga ntša enwa o re go tswelela monne o mongwe wa pere sutu e botsana o re o mo handsome and then wa go bontšha go loka ko re lebela sefatlho sa se botse se a kgatlhišene o bontšhe le motho wa go loka so monnola a re mmitša re mmitša re mista e goba a re no no mmitša monnola no a re mo thebibitso So o re monna ola wa sutu o tla o dula gaufi le yena le yena o re ka sa serekang o thoma go nwa and then o thoma o tšea le yena dikgang jalo o thoma o create dikgang monna ola wa sutu o thoma o bolela le mr x ba no tšea dikgang ba bolela ba bolela so mr x o re mantse ba bolela then o thoma go bolela ka tlhophego ya gage ga a lebeletše monwele wa bona ka re ke monwele o reng o na le ditšhelete di-business jalo le jalo and o bontšha le motho wa go loka so o thoma mr x o thoma go lokologa mo moyeng o thoma go bolela jwale plus le go nonyana ke reno o nwele o thoma go botsa monna ka mokgona a tlhophegileng ka gona a soketseng ka gona a soketsa ka mebereko ditšhelete jwalo le jwalo eng eng ke ena noši o kgaogane mosadi le ba o kgaogane mosadi wa gage O sa di tšere bana, jwalo le jwalo. Ga ntša botša monna o mathata a gagwe, monna o thoma go mmotsa gore, Nka o thuša go tloša mathata a gago ka mokana ga ona? Nka a tloša mathata a gago ka mokana ga ona? Wa sa ba le mathata a ditšhelete, wa sa ba le mathata a bophelo, nto nngwe le nngwe ya gago ya sepela gabotse. Le mosadi wa gago a ka boya, le bana ba boya. So um Mun, eh, mr x wa makala o re okay ola wa rona o nyaka ku thuša na then mr x o re "Ai, nka thabela gore o nthuše so monela wa sutu o botša mr x gore na wena nka o thuša o ka mpha eng then mr x o re a kgwetše gore a kgone go understanda kuši- I mean, potšišo yela gore o tla mo fa eng ka gore yena ga a na selo monna o mo kwele gore o re yena ga a na selo o sokotše so ga a re nka o thuša x no o thuša wena o tla mpha eng then o thoma o makala Nampa then yena monna o thoma go Mr X o re wa tseba gore na batho ba bangwe ka montle ba e leng gore ba sokotše and then ba kgona gore ba eh kore ba dire something kore a a rekiše something something se a nago le sona and then a se rekiše ga seno se rekiše a hume sorry so mr x wa bolela o re o thoma o makala mmonela o re o thoma motsepelela ka o motsepeletše ka matlhong jalo then a tlo monna wa ba bolela e le motho o mo soft so monna o ne tse mo change gantse wena o kampha eng so ga ntse a bolela so monna o thoma o change jela ga e sa le motho o mo soft e ba motho mongwe o kare o ba o thoma o ba aggressive because mr x ga mo- ga a mo fe karabo ye yena e nyakang so monna o thoma go ba desperate o thoma go felafela pelo o nyaka karabo ka pelapelapelo so um mr x wa mmotsa gore no i know gore some people ba dira soe um ba ba desperate ka baka la mathata a bophelo then motho wa gona a feleletše a nyakana le lekhumo mara wa motlha seta gore mara ga se mang le mang go na ba le gore batho ba dirang dilo tseo go na batho le gore ga ba nyake dilo tseo so mong le wena ga nyake answer yeo o nyaka go tswana mr x o tla mo faena ke eng ntho gore a ka e trader a fa monnola gore then monnola yena o tla mo fa bokhumi so mr x gore eish go tšhoetša motho o thoma o mo tšhoša le ka mokgwa e le gore motho o gapeletša ka gona so mr x o thoma gore ai ke a tsamaya nna le ka baka la gore o nwile nyana jwale then a sa bolela a ba sa bolešana gabotse ena le monola mr x wa emelela o re wa sepela ga re wa sepela ape o bona monola le mo lebating ka sepitinyana ebile a tsena o tlo jwa mo lebating monola o thibela mr x gore mr x a se ka sepela so mr x o re thoma o kikirišana le monola mr x o re mafeletšo ebile wa kwata ebile o thoma go betha monola ka face o re face ke e fošitše a kere and then monola a sa dark le go dark goba eme poleke e tee face ya ka ke bone e tsena ka re ga mmelolo o re ge ge a foša face so o bone o ka re kore face yela instead ya gore e bethe sefatlhego e boe e boe mara o re face ya gage o bona e, e subelela ka ra sefatlhego sa monela ka ra tlhoga monela ebile e betha le boto so nto e mo thušitše o re bethile le boto mo e le gore ebile setlha sa sele sa go bala sa thoma tswa le madi and then monga shopo motho a berekang ka moshopong um eh, tlametse ba tender ee goba barman namka ga bona mr x a betha maboto ka di-face mola monela kwa shopong wa makala then ebile o thoma kwa mr x o ra wena o nwele o nwele e tswa ka shopo a re tsamaya tsamaya ke bošego nako tseo okay mr x o tsamaile so ntho e le yona ya ya ya mo tshwenya ya ya mo tshoša kudu-kudu-kudu so mara a kwešiša gore no a se tsa tsa re ke tagilwe ke bone gore na go diragatšeng batho ba bego ba le ka mola um gana molatlapo mo ke be ke le gona ga se wa bone nna go tiragatšeng nna ke nna ke boneng kore yanong o tshogile le jale jale bo tswile mo tlhogong o reng tswela ke e bone ka matlho ke bone gore go tiragatšeng a sa tsa ka kala re ke nwele ke be ke se ke nwe kudu ka mokgono and i saw what happened so ya bona thoma o realize gore o phela bona di-lizard people number two today motho o tla mo go yena o tla pere sutu e le motho mo botse so motho la one two three o thoma ba aggressive and o re ga thoma ba aggressive ga mo lebelela mo matlhong matlho a motho la a changile matlho a motho la ke matlho a ma black ya bona a thoma realize gore no ene motho a bona gape gore ke lekile go betha motho la ka face but face ya ka e no tsena mo mmeleng wa ge ya subelela ya e betha leboto it's like o betha lefela ka leboto so a realize gore no ntho e la ke e boneng ga se motho ntho e la ke boneng it's a demon ge e, e be mpotšhantšhe la ntšho gore ke tla e fenya gore a re e be nyaka soli yaka gore a re ge nkabe ka baka la gore ke nwele goba motlho mongwe ka baka la go se kwešiše ke ile ka mmotsa gore yes nka dumela gore nka mo fa se sengwe gona gore ke be ke tlabe ke rekisitše soli yaka so this thing ile ya mo tshoša o re go tloga tšatši le ne lewe kore a nama a tlogetse jwala completely nampile a sa ba tempted le ga tee o re and a ke thuta go rapela a thoma go ya kerekeng a ke thuta go rapela se felela gona mowe story sa gage and then ga bolela o re story se gore ke se bolele ke se shere le batho ke ka baka la gore ke dilo tse le gore go na batho le ba kgona go bona dilo tša mohuto o nowe gona batho kudu batho ba ba na le spiritual calling goba le batho e le gore ga ba kgone go bona dilo tša mohuto oo go tlo motsa re ke bone one two three motho la ka se o believe ba batla bona ka re wa gafa so a bolela a re the reason why a bolela ka story se ke ntse la gore a tsebiše batho gore gantšhi tsona di-negative energies goba tšona di-demons di tla mo go rena nako tše di bona re desperate ene ka nako nka e tla mo go wena e tla jale ka motho a kere e no ba motho motho le o tla go wena o wa tsa wa o tshegiša o ba o ka re motho wa go rata e ka ba motho le wa mo tseba e ka motho le wa o mo tsebe

a dark thing e ka e dirago akere so nthwela ka ka la re motho o na le a dark thing e ka e dirago e kgonne go ka attacha mo go yena ebile e mo diriša dilo tse dingwe le go feta kore e ya mmerekela e mo direla mmereko motho o direla yona nthwela lona lefifi lela o dira yona dimone la mmereko so e kgona go mo roma mo e mo romang gona goba le yone e kgona go tla ya jaaka re gantšhi di ya shape shift e ka kgona go ja sebopego sa motho o mongwe akere mme ebile ke motho o sa motseng motlho ebile ke motho ebile a tlhokofetse e kgone go ja sebopego sa gage e tla mo go wena ke motho o mo botsana o apere sutu motho la o bolela ka mokgwa bolelang ka gona le wena ga botsana fela ga boleta and motho ke motho re o ikemišetse go go thuša wena o nagana re motho ke wa o thuša ya ba e leng gore ke gona o sela your soul to the devil um devil goba demon e ka se kgone go tšea soul ya gago without your permission so ka mehla gore e tšee soul ya gago ke ge wena o e file permission and ge e tla go wena e, e, e, e, kore e nyaka soul ya gago e nyaka go reka soul ya gago e tloga e bolela ga botsana fela gore nka go thuša ka one two three one two three mara wena o swanetše o saene mo o swanetše o ntumelele o kore o nrekišetše solo eo ya gago ke nto e fela e ke nyakang ka ra bophelo ba gago wena o tlo bona kare ke nto e nnyane wa nana maguma lefase a e le gore mothola o tshepiša goba selo sela se o tshepiša eh, ona wa nagana gore mathata ka fedile ke tla ba le tšhelete ke tla phela bophelo bo botse only to find out gore bophelo bo botse o tla ba le yona go seno fetsa go signa gantšhi ba re ba signa ka blood so go signa eh, contract ya gona ora gore o swanetše o tšee something na lete o ke tlhabe mo monaneng then madi a tlo wela fase a rothela fase then o saenile ka nako ngwe as long as o ka bolela ka molomo wa gago wa dumela gore ee nka o rekišetša then le go se o tshware nalete o tlo no bona swetse something o pethile ke something mo ke monwaneng and then madi a tswa madi a rothela fase then go ra gore o saenile o feditše and once fela o saenile o tsebe gore mathata a kona a thomile ka rapholo ba gago ditšhelete tšela o tla ba le tšona mara o ka se ipsine ka tšona o ka no thoma o ka re wa ipsina dikgwedi tše mmalwa mara o tlo patela ga botlhoko mo e le gore o tla ke tshola mo e le gore o tlo kgwetsa ebile o sa duma le go phela o ipotsa gore a tsa keng o ka re nka no tloga mo lefaseng because dilo tšela go setse o rekisitše sole ya gago a go easy gore o itšee back o e rekišitše o e rekišitše go o tsene o tsene go tšwa a go kgonagale o tla tsamaya le dikereke ka moka o tsena ka moitšwa ka mokhing o kgopela ba o rapelele ba o rapelela mare go sa loke selo ene le o ka buša gore o ka re o ka kgwa o ikhutše tse ba re go kgwile ebile ga o yo ikhutša it's going to be worse ke mo e leng gore nampile demon ele e kgona go šomiša spirit sela sa go gabotse e kgona go dira dilo tše dimpe ka sona e atheka batho ba bangwe ka sona jwale le jwalo gore o tlo no ba um spirit se e le gore se tlaišegile mo bophelong spirit se e le gore ga se na khutšo se e le gore se phela kare ga mollo se a swa tšatši ka tšatši so ke sona story sa mr x a lemoša batho gore lebelela gore na o botša bomang taba tša gago o se kone kopana le motho wa thoma mmotša tša bophelo ba gago he nna ke a sokola he nna one two three four five ga o tsebo nna o botša bomang nako e nkgotse le gore o botša eh, bona batho bana ba uwe e ka ba lizard people ba gašo ke tlo dira di um ke sa le busy ka di di-research tša ka di-investigation tša ka ka di-lizard people ke tlo le botša kudu ka bona le se ka fela pelo i know gore last re boletše ka the anunnaki ga se re fetše and then eh, le tlo nompha le se ka fela pelo le gatee negative energy di re affecta in so many ways gantši go swetse e le gore o tla ka dilo tse dibotse o botša batho o ba phafoša o ba bula matlho go na le di-forces tse e le gore ga di rate and then they will make sure ya gore di o thibe molomo they will make sure ya gore go tshwanetse o dire mmereko owe o ne kwa e ba ka mokgwa mongwe o postpona mmele o lapa goba go tswelela something se le gore ke emergency o swantse o sa attende yela o bjela ka morago ka metlha o swantse o e dire jwale le jwale so le se ke la fela pelo ke kone go pela re le iketle ge ke sa poste le no tsebaone gore a go berekege and then ke postile re tlo no re ra leboga ra leboga modimo ee ka mokgonowe so ke ka mokgwa o leng ka gona and then dilo tsela kore e bentšhela gore o se ka kgotsa o botsa everyone mathata a gago o ne potsa gore ka moka na re na le mathata and-e modimo o mphile botlhale o mphile monagano gore ge mathata a fihlile ke kgone go tseba go nna fase ka rarolla it's okay go kgopela eh, go botsa batho ba bangwe ka noko ba re o se ka tšea mathata wa bja ka mo pelong a tla go imela mo e le gore a tla costa matha a tla costa malwetse wa ba tshwara ke di-depression wa ba nana o ke polaya it's okay to share but lebelela rona o share le bomang o se ka no kopana le motho pateng o sa mo tsebe wa nama wa re jaaka šitše tsona motho ga o mo tsebe ga o tsona o rapela modimo o mo feng ga o tsona o rapela eng ga o tsona o dira eng ga o tsona o practice eng o no tšelena dikgang ka mokgone wa motša taba tša gago ya ba re kona o butše mabati ka lape nago o buletše meleko ka ra lapa la gago so e ba careful o ka pone tša dikgang tše di-simple o se ka bolela tša bophelo ba gago tše di-sensitive tše di-personal ene o seke wa re go e na le mathata a ditšhelete wa kgotšele gore

re concentrate too much ka mola bao ba le bao seleka ra lebala gore kana batho ba le bao seleka ba berekela mang ra lebala gore kana go na le mmušo wa lefifi so go ke protector every day during the day le bošego o robala o ke protector from bathakathi o ke protector from anything demonic

la thuša when coming to bathakathi le e le gore le ka se napela go thuša 100 percent a le nyako o rile go lona fela thekga motse wa gago le wena e ba gabotse mo mmeleng ke tlhapiše goba ya moka yang gona ba o tlhapiše and then ba o protecte mo mmeleng wa gago ene ke protecto protecte lapa la gago from any evil spirit di se ka tša tsenang ka lapeng la gago ge di ka tsena ga go easy gore di tšwe ge di ka tsena dilo di a tlhakatlhakana molwetši a ba gona gore bophelo bo sa ba gona ka lapeng ene ge di tsene gore di tšwe ke mmereko e nna ko ngwe bile a kgotšele gore batho ba e le gore ba ba kgona go ntšhelo tša mohuto ebile a kgone tsa gore na o ka ba kry-a kae ga naga so gore di tšwe dilo tšela go na le batho ba le re swantse ba bitša batho gore ba trainilwe go ntšha dilo tša mohutonoo ka nako ngwe bile le bona ba leka go di ntšha mare ba palelwa ba feletša ba etswa ba tšhaba ba ba go botse gore wa tsa re keng the best thing o di o tswa o sepele o tla tla kgwetsa o sepela ene go etswa fela o sepela ebile le gantšhi le diaparo a banke ba di tšeya goba ba ka no tša tše difio motho ona ga e tswa sepela a tšhabe a tšhaba a tšhaba motse wa gage le curtain le eng le lepola le teaspoon ga a tšee selo ka re ntho ela e ka ke a thatšha go yengwe ya diphatlha tša gage ya mošala morago so re se ke ra ra ra ra kore ra dira di dilo tše le gore di ka tsentšha mušo di could do anything to to do with lefifi ka malapeng a rena se seng gape wa bona ya tla taba but then ya thoma ya ntšhabela ya thoma ya ntšhabela nto botlhokwa ke santse ke bolele ya thoma ya tšhaba so ke be ke sa bolela ka go ke protector ka letswai lela and then o ka re every day bošego wa no gašanyana ka moka kamoreng ya gago ka mo dikakamore le ka mo ntlong le go protecta the whole family letswai le la la protecta from negative energies from evil spirits from any entities from any poltergeist le ge le re la protecta but not 100 percent so but fela o le šomiša gore o be safe ene phela ka thapelo Rapela, bolela le Modimo wa gago, bolela le mangwele a gago, gore le bona ba kgone go protecta. Bolela le badimo ba gago, ba ba lego mo leseding, gore le bona ba kgone go go lwela spiritually. Le dilo tšeo di tla ka lapeng la gago, badimo ba kgone go lwa le tšona, ba kgone go di koba, ba kgone go di fenya. Ke a leboga.